Kemm hawn kmamar? Min jaf kemm hawn nies fil-lukanda? U kemm nies jaħdmu hawn? Min inadda? U min isajjar jew jaħdem fir-restorant? Ara kemm jużaw ilma lkoll flimkien. Naħseb ħafna. Jien ħammur saħdej il-pool. Jien ġejja wkoll. Hi Sofia, George, x'sorpriża! Ġejtu vaganza? Iva, mal-papa u mal-mamà. Ħanamlu ġimgħa hawn. Bħalissa u ħafna nies fil-lukanda. Hekk jidher, min jaf kemm tuża ilma lukanda bħal din. Minħabba li jkun hawn ħafna nies, lukanda tuża ammont kbir ta' ilma. Din il-lukanda hi ta' erba' stilel u għandha kważi erba' mitt kamra. Jekk f'kull kamra jkun hemm żewġ persuni, jiġifieri jkun hawn madwar tmien mitt persuna! Aħsbu ftit! Ara kemm hemm bżonn ilma biex dawk il-kmamar kollha jinżammu nodfa u r-residenti jieklu, jinħaslu u anke jużaw it-toilet! Imbagħad hemm l-ilma li jintuża sabiex il-lukanda sservi aħjar lir-residenti u tagħtihom gost f'ġonna, swimming pools, spa, funtani, anke l-indafa ta' karozzi u żoni pubbliċi, mhux kmamar biss. Kos u xbara kemm jintuża ilma wkoll. Dażgur! Fil-fatt, turist f'lukanda juża aktar ilma minn persuna li tkun fid-dar tagħha stess. In-nies li jmexxu din il-lukanda u oħrajn bħalha wkoll ħasbu dwar kemm jintuża ilma u ħadu azzjoni sabiex il-konsum tan-nies li jkunu fil-lukanda jkun aktar effiċjenti filwaqt li lill-klijenti xorta waħda jagħtuhom esperjenza sabiħa. X'għamlu? Tiftakru meta tkellimna dwar kif nistgħu nerġgħu nużaw ilma li nkunu diġà użajna fil-kċina? Iva, bħall-ilma li ngħallu l-ħaxix fih. Jekk ma jkunx fih melħ, nistgħu nużawh għall-pjanti. Anki l-ilma li ma jkunx xorob il-kelb, flok narmuh, nistgħu nitfaħġu qasrija. Tajjeb ħafna kemm tiftakru! Din il-lukanda qed tagħmel l-istess u ilma użat fil-kċina sabiex jinħaslu l-ħafna platti, tazzi u borom, wara li jkun ittrattat, it-tieġa jkun użat sabiex jisaqqu l-pjanti u anki fil-flushing. Jiġifieri din il-lukanda tirriċikla l-grey water. Iva, u mhux hekk biss, L-ilma tax-xita li jaqa' fuq dan il-kumpless kbir, jiġifieri x-xita li tinżel fuq il-bjut u anke fil-postijiet miftuħa, imur ġo ġiebja kbira li qiegħda hawn taħt u dak l-ilma wkoll imur għat-toilets, it-tisqija tal-pjanti u anke sabiex il-lukanda tinżamm nadifa. Mela kif nagħmlu aħna d-dar? Għax issa anke aħna. L-ilma tax-xita li taqa' fuq il-bejt qed niġbruh u nużawh sabiex insaqqu l-ġnien. Tajjeb ħafna! Meta nużaw l-ilma l-aktar minn darba, jew nużaw ilma riċiklat, jew anke meta niġbru l-ilma tax-xita f'bir jew f'tank wara nużawh sabiex insaqqu jew naħslu, inkunu qed ngħinu sabiex innaqqsu l-konsum tal-ilma. Meta l-ilma nużawh aktar minn darba, inkunu qed niffrankaw bil-kbir u bil-ftit li niffrankaw kuljum, maż-żmien inkunu qed niffrankaw ħafna. Hu tajjeb li nerġgħu nużaw l-ilma Iżda rridu wkoll nieħdu ħsieb li ma nħallux l-ilma nieżel għal xejn u li niftħu l-vit biss kemm għandna bżonn ħalli ma nużawx ilma żejjed. Sewwa qed tgħid, u din il-lukanda ħasbet għalhekk ukoll. Ara f'dik il-puntata. L-ilma li tuża hu ilma li jirriċikla lilu nnifsu minn ġo riżerva li qiegħda taħt il-funtana nnifisha. Apparti hekk, fil-kmamar tal-banju kollha u fil-kċina, Kienu nstallati sistemi li jħalltu l-ilma bl-arja sabiex filwaqt li jkun hemm volum u pressa, il-kwantità ta' ilma użat ikun inqas. Minix nifhem? Din il-lukanda qed tagħmel l-istess bħalma nistgħu nagħmlu aħna fid-djar tagħna. Jiġifieri, waħlet apparat max-shower heads u l-vitin tal-kamra tal-banju tal-kċina li jżid l-arja mal-ilma li jkun ħieles u b'hekk filwaqt li tinżamm l-istess pressa tal-ilma jintuża inqas ilma. Dawn huma bħal dak l-apparat li jitqas Sam fil-kampanja l-ilma ibda minnek. Eżatt, dak l-apparat jgħinna nnaqqsu l-użu tal-ilma, mingħajr ma nagħmlu xi tibdil kbir fil-mod kif nużaw l-ilma. Imma biex din il-lukanda mridda t-tibdil kollu, żgur kellha bżonn tofoq ħafna flus. U veru, iżda issa l-lukanda qed tiffranka madwar 35 litru ilma minn kull mitt litru li kienet tuża qabel. Apparti hekk, anqas ma tuża ilma, anqas ikollok bżonn issaħħan ilma. u għalhekk qiegħda wkoll tiffranka l-elettriku. Dan kollu tajjeb, iżda xorta waħda, meta nkunu f'lukanda, għandna nkunu responsabbli u nużaw inqas ilma. Il-ftit tagħna flimkien mal-ftit tan-nies l-oħra li joqogħdu fil-lukanda jagħmel differenza kbira. Iva, anke meta nkunu vaganza, xorta għandna naħsbu biex ma naħlux ilma. Jekk ħammur nixxarrab fil-pool għax għadha nħossi sħana, ciao Liam! Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.